Hei, iawn, Mabon? Hei, sio mai, Trev? Hei, just eisiau holi o'n i. Siwt ferch yw'r blaen bird ma fi'n gweld hyn o? Be, ti na?
O, mae lyflu, met. Pam di single ta? Hei, mae hynna rwyd, lad. Ti am di bod yn ebys ages? Hei, dim y shagaloof, met. A dyna pam ti sengl? Be, chos o holiday fling? Na, chos bod chdi deud pethau tha shagaloof. Anyway ma Tina lyfli met, good sense of humour, bach o hipster! Hipster?
Be fel tree hugger? Love and peace? Shit!
Helo, a chroeso i bennod arall o Jestina Bwyty efo fi, Jestina. Yr unig flog bwyd Cymraeg sy'n digwydd yn y bwyty. Heddiw 'ma, dwi yn y bistro bach. Dyna 'di'r enw, a dyna bedi o hefyd. Felly, ma' 'na lot o bwysa' ar y bwyd ac y gwasanaeth. Barod i ordro?
O,
ma'r waitress bach 'di cyrradd a mae strêt i'r pwynt. Ond, be' 'di'w henw hi? 'Di heb gyflwyno'i hun. Be' 'di d'enw di?
Carys! O.
Carys 'di 'w enw chi. Enw Cymraeg iawn. Siŵr, swn i'n Sais, sa i'n galw 'i hun yn Rachel. Na, 'di Rachel mond yn gweithio ar weekends. Hmm.
Haia, Carys. Yy, ga i lasiad o ddŵr, plîs? Tap yn iawn.
Yy, sbarcling?
Dim y tap, y sbotlys. Yy, sbarcling water. O, dŵr ffisi, posh. Dwy eiliad.
Ma'r waitress bach yn cheeky. Ella bo' rei bobol yn licio hynna ond dwi'm yma am y banter. Dwi yma am blater o fwyd a diod neis. Ma'r awyr... Sgennon ni'm dwr ffisi neith lemonêd yn iawn? Yym San Pellegrino? Lemonêd. Fentimans? Lemonêd.
Schweppes?
Lemonêd.
Sprite.
Lemonêd.
Seven up.
O lemonêd.
O, homemade. O na siop.
Be'?
Own brand? Sgena'm syniad, ma' literally jyst yn deud lemonêd ar y botel. Ocê, yy un lemonêd fysi plîs, dau giwb a sleis. Neith gwydyr yn iawn.
Actually,
be di'r gwin sa chdi'n argymell i fynd efo'r salmon?
Dim bo, haws. O wel, potel o haws felly, plis. Ma'n do mewn bocs. Tisio'r bocs? Glasiad o haws felly, plis. Ocê, a'r dau giwb o lemonêd? Anghofia'r lemonêd sydd â gwin yn mawr. Ok, good choice.
Dau funud.
Anghofiwch am y specials. Does a neb isio clams, clammy, carys. Mae hi bob tro yn syniad da gofyn i'r waitress am argymhelliad, ond tro 'ma dwi am neud dewis fy hun am resyma amlwg. Mae'r menu yn eang. Dydy hyn ddim yn beth da os 'di'r chef yn cynnig neud tagine, moussaka neu puttanesca, ond be' 'di'r odds bod o'n gallu neud un o heina'n dda? Felly, dwi am ddewis y canlynol, cheesy bites i gychwyn, salmon salad fel mên a chocolate tart i bwdin. Wel dyma'r tri dewis lleia cyfoglyd. A pam bod 'na foto beic 'ma? Dwi'm yn dallt. Uh, helo, ma' Bon i fi.
O, oh, excuse me, fan o'r vlog. Uh, Tina Williams?
Just Tina.
O, oh, okay, just Tina, fel Bono. Um, ti'n byta cig? Yndw. Oh, thank fuck for that. Pa wedodd Trefn bod ti bach o hippie, o'n i'n dechrau poeni. O, be di Trefn fan hefyd? Yr i glei, lyfio cig, lyfio you too. A lyfio you too, Trefn. Ti da bocs ti fi? Ti da ni fi fyd, ie.
Settle.
So, um, Tina, Jyst ti 'na. Yy ie.
Yym ti 'di bod lot o blind dates? O be' ti'n trio ddeud? O d- dim byd jyst fi ddim yn dda 'da'r busnes dates 'ma. Paid â cymyd y tagine felly. Pam wyt ti'n ffilmo? O dwi ffilmio bob dim i'r flog. O bangin! I do.

Tra! O chdi yn dy proposio i Llinos!